Salam hemmäňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz men Süleýman Akmyradow bu gün sizi Ýewropa alyp gitjek Ýewropany gezdirjek size şu wagt içiňizden şun ýaly duýgy geçýändir bilýän şu wagt bir Ýewropa gitsem dagy bir dünýäniň owadan şäherlerine syýahat etsem diýýänsiňiz ýadam Italiýa gidip pizzany Italiýa diýip görsem diýýänsiňiz. Adam Pariže gidip, Eýfel başçesiniň ýanynda bir ýerde gowy kafe-restoranda oturyp, Eýfel başçesyna tarap seredip, çaý-kofe içesim, içsem diýensiňiz. Aslynda Ýewropany gezmek on ýaly kyn däl. Gözüňizde gaty ulaltmaň Ýewropany gezmegi. Ýewropa diýýäniň näme? Uzynlygy bäş müň bäş ýüz kilometr, inem üç müň sekiz ýüz kilometr bolan bir territoriýa. Ýewropada köp döwletler biri-birlerine ýakyn. Bir döwletden o döwlete gideňde, Seni ne migrasiýada durdurýarlar, ne tamožnada durdurýarlar, arkaýyn o döwletden o döwlete geçip bilýäň. Meselem, sen şu wagt Slowakiýanyň paýtagty Bratislawada ýaşaýan bolsaň, eý, şu gün agşam Awstriýadaky dostum bilen oturyp nahar iýeýin-laý diýseň, şu Bratislawadan, Awstriýanyň paýtagty Wiena, bu gün bir sagatda maşyndan gidip bilýäňiz. Şunuň ýaly döwletler bir-birine ýakyn köp döwletler. Indi men size Ýewropany gezmegiň ýollaryny görkezjek, wariantlaryny, nädip gezmeli, haýsy ýollardan gezmeli. Birinjisi, Ýewropany öz daşyňyza gezmek, özüňiz awtobus ýa samolýot bilen gezmek. Ikinjisi, awtobus bilen gezmek, ekskursiýa gitýän firmalar bilen. Firmalar, meselem, sizi on sekiz günläp ýa ýigrimi günläp, on sekiz, ýigrimi döwleti gezdirýärler. Şo firmaň üsti bilen gidip bilersiňiz. Üçünjisem, Interrail diýilýän, şu Ýewropanyň içindäki hemme poýuz sistemalaryny ulanyp, Şu poýiz bilen gezilýän gezelenç. Indi birinjiden başlalyň, şu Ýewropany öz daşyňa ezmek. Eger siz diňe bir döwleti gitmek isleýän bolsaňyz we bir döwleti gezmek isleýän bolsaňyz, onda siz samolýoda bilet alyp, samolýot bilen gitmegiňiz az amatly bolýar. Şu samolýot bilen gidersiňiz şu şähere, şu şäher Şo şäher ýagny şo döwlete, o döwlet gowy edip gezersiňiz. Eger siz köp döwlet gezmek isleýän bolsaňyz, ýene hemmesini samolýot bilen gezip bilersiňiz, ýöne köpräk puluňyz bar bolsa. Çünki hemme döwleti samolýot bilen gezjek bolsaň, biraz köpräk pul gerek bolýar. Indi men şu taýda öz başyňa gezmegiň Pozitiw negatiw taraplaryny düşündirjek ýa adam şu ekskursiýa äkitýän firmalaň üsti bilen gideňde gowy taraplar gowy däl taraplaryny düşündirjek. Men özüm noýabr aýynyň on bäşinde Ýewropa gezelenjine çykdym. Özüm şu wagt Litwiýada ýaşaýan. Litwiýadan çykdyk noýabr aýyň on bäşinde birinji giden ýerimiz Italiýa. Italiýada bir hepdeläp bäş şäheri gezdik. Öz aşyma ezdim. Bir firmaň üsti bilen ýa bir zada bagly bolup däl-de, hemme zat öz başyma, hemme zady biledim zadymy özüm aldym, gitjek ýerlerimi özüm, hemme zadyny özüm etdim-de. Italiýada alty gün galdyk, alty gün bir hepde ýaly, bäş hep, bäş şäher gezdik Italiýada. Italiýadan soň Wengriýa gitdik, Wengriýada iki gün galdyk, Wengriýadan Slowakiýa gitdik, Slowakiýadan Awstriýa, Awstriýadan Çehiýa, Çehiýadan Polşa gitdik, Polşadanam soň yzymyza. Öýe Litwä geldik. Bulaň hemmesini iki hepdede gezdik biz. On üç, on dört günde gezdik. Öz başyňa gezeňde näme gowy taraby bar? Islän ýeriňe gidip bilýäňiz. Sen islän muzeýiňe girip bilýäň. Bir zada sen bagly bolaňok-da, bir adama ýa bir firma bagly bolaňok. Özüň neme, türkçesi özgür diýilýär, türkmençesi näme bolýar ýadyma düşenok. Öz erkiňe daraý, sen adyňy tutýan ýok. Tutuş Ýewropany özüň arkaýyn gezýäň asuda. Öz başyma gezdim. Öz başyma gezmek meň üçin has gowy, çünki men surata düşürmäni gowy görýän. Bir owadan ýerler görsem durup wagtymy aýyryp surata düşürýän. Eger şo men ýaly surata düşürmäni gowy görýän bolsaňyz özüňiz öz başyňyza gezmeli. Meselem ine şu görýän suratyňyzy men düşürmegim üçin birnäçe wagt gerek bolýar we Şun ýaly suratlary düşürmek üçin bir iň az men her şäherde bir ýarym sagadymy harjaýan, şun ýaly owadan surat düşürmek üçin we şun ýaly öz başyň gezeňde wagtyň köp bolýar we arkaýyn gezýäň. Ýöne finans tarapdan sereden ýagdaýymyzda meselem men on bäş günde şu gezen şäherde gezen döwletlerimde obşi bäş ýüz ýewro töwerek pul harjapdyryn. Indi şu bäş ýüz ýewraň içinde hemme çykdajydan bar. Samolýoda biledim, samolýot, poýuz, awtobus, onsoň gastinsa beren pulum, iýjek iýip-içgim, onsoň sowgatlar hemmesi ortalama ortalama bäş ýüz ýewro ýaly çykda çykdajym. Men biraz köpräk sowdum. Ýa köpräk sowanym biraz köpräk sowgat aldym, ýa bir köp şäherlerde şo döwletiň öz naharlary ýa-da süýş tagamlaryny barlap görmek üçin biraz köpräk pul berdim. Gözüňizde şun ýaly neme etmäň, eý, şu, şo döwletler bäş ýüz ýewra gezipdir, gymmadrak diýip neme etmäň, siz dört, ortalama bir dört ýüz elli bilen bäş ýüz ýewra aralygynda gezip bilersiňiz. Men bir elli ýewra ýaly köp pul sowdum diýip düşünýän. Aslynda dört ýüz elli ýewradam şu gezelenjim dynp bilerdim. Şu gezelenjim boýunça obşi iki gezek samolýoda mündim, iki gezek poýza mündim, galanlarynyň hemmesinem awtobus bilen gezdim. Samolýod, birinji samolýoda münenim Litwedan Italiýaň Milan şäherine gidemde samolýoda mündüm. Samolýodyň biledi on bir ýewrody. Diňe on bir ýewro. On bir ýewragam bir on üç dollar ýaly zat bolýamyka diýen. Şeýdip Milana bardyk. Köp döwletlerde aeroportlar şäheriň daşynda bolýar, uly şäherlerde. Indi Milana bardyk, on bir ýewra bardyk Milana. Indi şu Milanyň aeroportundan şäheriň merkezine gitmeli bir zat edip. Aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin bilede näçe tölendiris öýtýäňiz? Düşünip görüň hany. On üç ýewro töledim. Aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin. Olam poýuz. Poýuza on üç ýewro töledik. Seredip görüň şu taýdan. El bir sagatlyk samolýot ýolagçylygyna on bir ýewro berýän, Italiýa gelmek üçin. Italiýa gelemden soň Milandan şäheriň merkezine gitmek üçinem on üç ýewro pul töleýän. Bilete. Ana şu Italiýa girip başlanda nirem gymmatçylyk başlaýar. Günüň diňe pul sowmak bilen geçýärde nirä barsaň jübiňde pul çykýar. Gezelençde biraz köpräk pul sowulýar. Ana şuny ýaly öz başyňa gezmek meň üçin gowy zat. Firmaň üsti bilen ýa bir ekskursiýa gitmek dälde. Men gitýän döwletimi bir gowy edip gezmän halaýan. Indi bolsa şu Ýewropa gezelenjini ekskursiýa äkitýän firmalaň üsti bilen gezemizde nähili bolýar? Indi şolary düşündirjek. Men internetden şu Türkiýedäki şu Ýewropa alyp gitýän ekskursiýa äkitýän firmalaň internet sahypalaryna girip gördüm. Indi Türkiýede iň köp ulanylýan firmalar haýsylar? Interbasy bar, Awruparwiasy bar, Onsoň Eýebus we Interbas, Eýebus, Awropa Rüýasy, biram Gece sepeti bar. Men şularyň internet sahypalaryny aşaky informasiýalara ýazjak, şu informasiýalardan internet sahypalaryny tapyp bilersiňiz. Indi ortalama bahalar nähili bu awtobus bilen döwletleri gezeňde? Meselem, Eýebus bilen Interbasyň bahalaryna bakdym, on sekiz günde on sekiz döwlet gezýäň,

Başda ýarysyny otellerde geçirýäň, ýarysynam awtobuslarda geçirýäň. Otellerde geçireňde size şu otelde galan wagtyňyz şu ertirlik ertirligiňizi berýärler. Indi şu bir müň bir ýüz ýewraň içinde nämeler girenok. Siziň iýip-içjigiňiz şo bahaň içine girenok. Näme iýjek bolsaňyz töleýän puluňyz öz jübüňizden çykýar. Onsoň müzeýlere zada girjek bolaňyzda ýene özüňiz pul tölemeli. Bir müň bir ýüz togsan ýewro siz diňe şu galýan gastinisalyňyzyň tölegi, biram şu gastinisada galýan wagtyň gastinisdaň berýän iýip-içgisini içine alýar we biram şu ýolagçylykda awtobusyň puly we sizi size ýanyňyz bilen gitýän bir giden adamlar bolýar, uly kyrk-elli kişilik, kyrk-elli adamlyk awtobuslarda gitýäň, awtobusa gyzykly bolýar. Men şu awtobusdan giden biri bilen hiç hili söhbet edip görmedim, ýagny söhbetdeşlik edip görmedim, ýöne internetdäki şo giden adamlaň wideolaryny görüşdirdim. Hemmesem maslahat berýär, gidiň, görüň diýýär, gyzykly diýýär, on sekiz günläp awtobusda bir aýratyn bir täsin günler geçirýäň diýýär, bir ýatdan çykmajak wakalar bolýar diýýär. Indi şu ekskursiýa gezelenje alyp Giden firmalaň şu demirgazyk Ýewropa gitýän gezelençlerem bolýa. Meň birinji aýdanym uly Ýewropa gezelenji, ikinjisi şu wagt gaýtýanymam. Şu demirgazyk döwletlerini alyp gitýärler Ýewropaň. Olaň bahalary biraz gymmadrak bolup bilýä. Bir ortalama bir müň bäş ýüz, bir müň alty ýüz ýewro ýaly bolýa bahalary. Şu Ýewropaň demirgazygyndaky döwletleri hem görüp bilýäň we gämide ýolagçylyk etýäň. Şweýsariýa, Norwegiýa, Finlandiýany görýäň. Jon ýaly awtobus bilen gezelenç hem gyzykly geçýändir diýip pikir etýän. Siziň hemmäňize maslahat berýän. Eger awtobus bilen gezelenç etjek boluňyzda indi wiza näçe pul bermeli diýip sorap bilersiňiz. Wizaň bahasy ýüz otuz bäş ýewro eken. Şu internetden seredişdirdim şo firmalary. Ýüz otuz bäş ýewraň içinde şo wizaň tölegi bar birom saglyk ätiýaçlandyryş strawowkaň bahasy bar eken şo ýüz otuz bäş ýewraň içinde. Siz şo firmaň üsti bilen gideňizde Size posolstwoda size şo firma kepil bolýa we wiza almak kyn bolanok. Segsen prosent wizaňyzy alyp bilýäňiz bir gaty problemaňyz ýok gorda. Ýöne eger siz öz başyňyza gitjek bolanyňyzda meselem bir dostumdan soradym. Men Ýewropa gelemde turistiçeski wiza bilen gelmedim. Bäri praktikant bolandygym sebäpli D wizasyny alyp geldim, Şengen D wizasy diýýärler. Onsoň şu wiza alaňda wiza aljak bolsaň näme gerek? Eger siz okuwçy bolsaňyz, okýanyňyz hakyndaky dokument, kepilnama diýilýärmiş, o öwreniji belgesi, okýanyň uniwersitetde alýan dokumendiňiz, onsoň strahowka, saglyk ätiýaçlandyryş, şu haýsy çislowlarda Ýewropada boljak bolsaň şo çislowlara degişli strahowka, onsoň şu galýan çislowlaryňa degişli

Bäşinjisem, bankda hasabyňda pul görkezmeli. Indi bankda minimum näçe görkezmeli, o barada anyk maglumat tapyp bilmedim, çünki az-köp türkler üçin maglumatda, internetde. Bir giden dostumdan soradym, şeý Fransiýa gitdi şo gezmek üçin Şengen wizasyny alyp gitdi. Iki müň dollar görkezdim diýdi hasabymda. aslynda azam görkezse bolup bilerdi, ýöne bu işimi garantiläýin diýip, şu hasabyma iki müň dollar goýdum diýdi, şu iki müň dollar görkezdim diýdi. Ana şeýdip wizasyny aldy. Aslynda ýok, iki müň dollar mejbury goýmaly diýen zat ýokdur, müň goýsaň hem bolýandyr. Ony şu turistiski wiza alan adamlar bilen maslahatlaşyp sorap bilersiňiz. Awtobus bilen gezelenç ana şonuň ýaly, on sekiz günläp awtobusda geçirýäňiz. gyzykly, ýatdan çykmajak wakalar wakalar bolar. Çünki bir kyrk-elli kişilik awtobusda gitýäňiz, awtobusda gowydyp gezýäňiz. Biraz ýadarsyňyz. Eger awtobusda ýolagçylyk etmäni halaýan bolsaňyz, birinji maslahatym gidiň. Bir müň bir ýüz togsan ýewroýa, bir müň bäş ýüz ýewro Ýewropany gezmek üçin gymmat däl. Bir ýyl işläň. Bir ýyl gowy edip işläp pul gazansaňyz, şu Ýewropany geziň. Ömrüňizde bir gezegem bolsa gelip gezip görüňda. Indi üçünjisi interrail. Interrail diýeniň näme? Ýewropany poýiz bilen gezýäň. Poýiz sistemasy Ýewropadaky poýiz sistemasynda onýaň. Siz bir bilet alýaňyz, ýeke bilet. Bahasy gymmadrak. Gymmat diýenim mukdary uly. Şu bileti alýaňyz we şo bir bilet bilen Tutuş Ýewropany poýiz bilen gezip bilýäňiz. Indi şu Interrail-iň bir giden nemeleri bar. Her hili biletleri bar. Meselem, bir aýyň dowamynda alty gezek poýiza münülýän bileti bar ýa ýedi gezek poýiza, on gezek poýiza münülýän ýa ýigrimi gezek poýiza münülýän bileti bar. Siz şu müneňizde mugt münýäňiz. Siz diňe başda bir bilet alýaňyz. Şo bir bileti alanyňyzdan soň, siz şo Ýewropaň içinde obşi, meselem, bir aýyň dowamynda on gezek poýza, bil, poýza münme mümkinçiligiň bar bolsa, şo on gezek mugt münüp bilýän şo poýza. Inter, internetden, şo telefonyňyza Interrail-iň programmasyny indirýäň. Soň haýsy çisloda Sagat näçede, haýsy wokzaldan, haýsy şäherden, haýsy şähere gitjegiňizi internetden sazlaýaňyz, hasabyňyza girip, onda şu taýdan arkaýyn gitjek şäherleriňizi, gitjek döwletleriňizi poýiz bilen gezip bilýäňiz. Gaty gowy sistema, ýöne Ýewropany gezmek üçin, ýöne Ýewropaň Ýewropada bar bu nýazy islem hat Amerikada zat zadam ýok esasy şu Ýewropada meşhur Ýewropany arkaýyn poýiz bilen gezip bilýäňiz. Bu interrail bir firma firma däl bir ýa bir ekskursiýa ekitýän programma bagly bolup gideňok ýene bundadam interraildadam özüň aýratyn gezýäň hem merik özüň aýratyn gitýäň diňe ulanýan transportyň transportlaňdan biri şo poýiz bolýa meselem bir aýlyk Ýewropa gezelenjine çykan bolsaňyz Bu ýaşa bir aýda on gezek poýda münme mümkinçiligiňiz bar bolsa şu interrail biletde şu on gezek poýda münýäň, galanlaryny awtobusa müneýin diýip gezseň awtobusdadam gezip bilýäňiz. Ine üç wariant bar. Ýewropany öz başyňyza samolýot bilen ýa poýiz bilen samolýot bilen ýadam awtobus bilen gezmek şu meň öz gezişim ýaly. Bagyşlaň. Ikinji wariantam şu öz ýaşaýan döwletiňizden ekskursiýa gitýän firmalaryň üsti bilen gezmek, üçünjisem interreil. Kommentariýalara öz düşünjeleriňizi ýazyň, haýsyny saýlardyňyz? Öz başyňa gezmekmi, ekskursiýa gitýän firma bilen gezmekmi, poýezd bilen gezmekmi? Öz finansiwi durumyňyza görä ýazyň. Indi şu gezelençlerde näil iňlisçe gerek? Iň esasy zatlaryň birem, soranyldy, soralýan soraglaryň birem iňlis dili bugünki ýagdaýy nähili bolmaly? Dedim, Hello, merhaba, what is your name? Burda ne diýe olabilir? Bak oglum orda sorýar, ne diýe olabilir? Söyle Murat. Merhaba, benim adım Name. Eger siz öz başyňyza gezýän bolsaňyz, öz başyňyza gezmek planyňyz bar bolsa, iňlisçe bilmek gaty peýdaly boljak size çünki gitýän ýeriňizde bir zada siz gürleşmeli wokzala bararsyňyz aeroporta bararsyňyz ýa nahar iýjek borsyňyz bir ýerlerde otelde zatda iňlis dili gerek bolýar gürleşmek üçin iňlis dilisi hiç hili ýok adam kösener ýewropany gezmek üçin ýöne hiç hili iňlisçäni bilmän ýewropany gezip ýörenlerem bar ol özüňize bagly menden maksatym birazajyk iňlisçe öwreniň Azajygam bolsa gürleşip bilseňiz boldy. Ýöne iňlisçe bilmeýän bolsaňyz, ýene problema däl. Iňlisçe bilmeýän bolsaňyz, şu ekskursiýa alyp gitýän firmalaryň üsti bilen şu Ýewropany gezip bilersiňiz. Çünki şu ekskursiýa alyp gitýän firmaň ýörite birki sany adamy bolýar, olar professional derejede size şu gitýän şäheriňde hemme maglumatlary size berýärler, düşündirýärler. Meselem, türk firmasynyň üsti bilen gitýäňiz, size türkçe, meselem, bir taryhy bir ýere gideňde, şo taýda size düşündirýärler, ine, şu şun ýaly. Umuman hemme maglumatlary berýärler-de, türkçesi rehber bolýar, rehberiň türkmençesini bilemok. Size siziň başyňyzda durýan adam dagy şo rehber, şo ýolbelet. Ýolbelet ana. Ýolbeletiň üsti bilen köp zatlary ýerine ýetirip bilýär. Iňlisçe bilmeseňizem siziň şo ýolbeletiňiz iňlisçe bilýändigi sebäpli size köp zatda kömek etýär. Eger şu inter buram üçünji wariat üçünji wariant interrail bilen poýezdden gezeňizdedem ýene biraz iňlisçe gerek. Çünki siz aýratyn gezýäňiz. Ýewropada aslynda biletler zatlar gaty gymmat däl. Samolýot biletler meselem men şu on ýedi ýewra samolýoda bilet aldym diýdim-ä. Birem Italiýadan, Litwiýadan Italiýa gitmek üçin on ýüri ýewro samolýoda bilet aldym. Birem Italiýaň Wenesiýa şäherinden Wengriýaň paýtagt Budapeşe gitmek üçin samolýoda bilet aldym, olam on ýüri ýewro. Gezelençde obşi iki gezek samolýoda bilet aldym. Ikisem on ýüri ýewrody. Meselem, şu Italiýa bilet aljak günüm gije bilet aljak bolýan sagat On töwerek baha on sekiz ýewro, eý, şu bahasy gaty galmak, on sekiz ýewroka alaýyn diýdim biledi. Aljak bolýan ol sistema berenok. Sistemada problema bar diýýä. Eý, borlaý, irden turup alaryn diýdim. Ýatdym o gün. Eý, daňdan dört-bäş töwerek turdum. Eý, şu bilediň bahasyny häzir seredip göreýin diýdim. Girdim, ol on bir ýewro bolup dur. On sekiz ýewrolyk bilet on bir ýewro. Derrew kredit kartym bilen aldym biledi. Alyp täzeden ýatdym. Irden ýene dokuz töwerek turup, şo bilediň bahasyna täzeden seretsem, ýigrimi sekiz ýewro bolupdyr. Şon ýaly biletleň bahasy üýtgäp durýar. Yndyr aýdylmadyk zatlamyka ýatdan çykan zat, pikirleneýin. Indi spisoguma seredeýin. Esasy şu wideo düşürjek günüm, ýa düşürmäkäm. Gowy edip taýynlanýan, daşaryk çykýandyr, arassa howada ýöreýän, arassa howada näme düşündirsem kam, nämeler aýtsam kam diýip, gowy edip pikirlenýän. Ondan soň birki günden taýyn bolamdan soň düşündirip başlaýan. Aýtmak isleýän zatlarymyň hemmesini aýdypdyryn. Bilmek isleýän zatlaryňyz bar bolsa, kommentariýalara ýazyň. Gezmek ömürdendir diýer-ä. Ýaş wagtyňyz, wagtyňyz bar wagty, mümkinçilik bar wagty geziň, Ýewropany geziň. Meselem, dostuň bilen oturaňda, gullukdan gelen dostuň gullukdaky geçiren günlerini gürrüň berersiň. Senem Ýewropada şo geçiren gowy wakalaryňy gürrüň berersiň meselem. Umuman, şu wagta çenli Ýewropada on döwlet gezdim, on döwlet däl-ow, şu soňky gezelenjimde alty döwlet. Şu wagt Litwiýada ýaşaýan, Litwiýa ýedi döwlet bolýa, Watikan sekiz döwlet, Rumyniýany gezdim dokuz döwlet. Dokuz döwlet gezipdirin. Rumyniýa men ýylyň başynda gidipdim, taslam üçin gitdim, şo taslam üçin gidemde gezdim we soňky sekiz döwletem şu Litwiýa gelemde gezdim. Ine täze ýylam ýetip gelýä, iki müň on dokuzynjy ýyla az wagt galdy. Şu wagt Ýewropa ýaman owadan köp şäherleri täze ýyla taýynlyk üçin hemme ýer owadan çyralar bilen doly. Eger siz täze ýyl wagty bir ýerleri gezmäne gitmek isleýän bolsaňyz haýsy döwlete gitmek islärdiňiz? Şony komentariýalara ýazyň. Her kim şu täze ýyl wagty nirä gezelenç etmek isleýän bolsa Arzuw etmegem gowy zatdyr eger gidip bilmeseňem arzuw etmeli. Şu arzuw etseňem bir ýyl ýüregiň has gowy bolýar. Eý meselem öňleri gidip bilmedik wagtym arzuw etýädim. Şun ýaly diýilýär eger bir million dollar puluň bolsa näme edersiň diýip. Şoň arzuwyny etmegem bir gowy zat. Şo puluň bar pulum bolsa ine şuny ederdim diýip. Sizem şol şu täze ýylda nirde bolmak istersiňiz. Arzuw gowy zat arzuw etmek. Arzuwlar bir gün amala aşyrylýar, ýerine ýetirilýär. Nesip bolsa bir nesibeli bir gün hemmäňiz Ýewropa syýahat edersiňiz diýip umyt etýän. Ýewropa ýa-da dünýäniň iň gözel şäherlerine, gözel döwletlerine ömrüňizde bir gezegem bolsa syýahat ediň, geziň, görüň, dünýägaraýşyňyz artýar. Dünýäde her hili dostlar edinýäň, gezýän ýerleriňden her hili wakalar bilen garşylaşýaň, ýadyňdan çykmajak wakalar bolýar. Men şu gezýän wagtym her gün story paýlaşýan, hekaýa paýlaşýan instagramda sosial media hasaplarymda. Şu gün şu paýlaşýan wagtym şu suratlary wideolary görmek üçin meň sosial media hasaplarymmy takyp etmegiňizi maslahat berýän. We şeýdip men paýlaşýan wagtym bile gezer siz hem görersiňiz. Eger islegleňiňiz bar bolsa şu daşary ýurtlardan şu maňa islegleňiňizi ýazyp bilersiňiz. Köp kişi şuny ýazyp size ugratýar. Şuny ýazyp bir hata adam ýazyp Men şo döwletde şu adamy surata düşürip ugradaý diýýärler, şon ýaly etýän. Eger isleýän bolsaňyz şon ýaly ýazyň maňa instagramdan, şun ýaly meň üçin bir gowy surat düşürip ber diýseňiz düşürip bererin hiç problema däl. Umuman peýdaly bir wideo bolandyr diýip umyt etýän. Wagt aýyryp bu wideony gördüňiz köp sag boluň. Bun ýaly peýdaly wideolaryň köp kişä barmagy üçin, köp kişiniň görmegi üçin. Şu taýda şu wideony paýlaşyp bilersiňiz sosial media hasaplaryňyzda, Facebookda bolar ýa başga bir başga sosial media hasaplarynda paýlaşyp köp kişiň görmegine goltgy bolup bilersiňiz. Paýlaşyp bilersiňiz wideony. Hoş sag boluň, saglykda görüşeliň.